Den Invité vun der Redaktioun. A beim Karin Lemmer sëtzt haut de Moien de Fred Keup. Fred Keup, gudde Moien. Gudde Moien.
Dir sidd Deputéierten a President vun der adr an Dir sidd de Spëtzekandidat vun der adr fir d'Chamberwalen dëst Joer. 42 Joer al, zanter bal dräi Joer an der Chamber an och deen éierlechsten a couragéierste Spëtzekandidat, huet de Fernand Kartheiser um Kongress e Sonnde gemengt. Spëtzekandidat, heescht dat, datt Der wëllt Premier ginn?
Dee Spëtzekandidat, dat ass haut eppes wat all Partei hëlt, fir an d'Gemengewalen oder an d'Chamberwalen ze goen. An dat ass eng gutt Manéier och, fir no baussen sech ze presentéieren. An duerfir hu mir dat och gemaach. An ech mengen, dass et geet drëms, fir verschidden Ziler ze erreechen, esou wäit ze komme wéi méiglech. Wann elo dës kënne Premier ginn, da vläicht an zéng oder a fofzéng Joer. Mee Dir wëllt Verantwortung iwwerhuelen, also an d'Regierung, an eng biergerlech Regierung, also zesumme mat enger csv? Dat ass eng Méiglechkeet, déi et gëtt. An dat kënnt am Fong dohier, well mer mat der aktueller Politik, wéi se hei gemaach gëtt, zënter elo haaptsächlech zéng Joer mat der Gambia-Regierung, dass mer do absolut net averstane sinn, dass mer gesinn, dass ganz villes méi schlecht ginn ass, dass d'Situatioun, obwuel mer en immens staarke Wuesstum hunn, dass et ville Leit net gutt geet, dass mer ganz vill Problemer hunn, déi ech elo net wëll opzielen alleguerten, mee d'Leit kennen déi och. A mir brauchen einfach do e Wiessel. An e Wiessel wier méiglech. wann d'Leit dat och wëllen, wann d'Leit dat ënnerstëtzen. An dat ass dat Zil, wou mer drop hischaffen. An dat wier déi dote Perspektiv. Wéilt d'CSV dann iwwerhaapt mat Iech eng Regierung maachen? De fréieren CSV-Premier Juncker, dee wollt Är Partei mol vun der politescher Bildfläch verschwannen doen. Jo, wéi den Här Juncker do war, do haten si och 26 Sëtz vu 60. An da kann een esou Téin vu sech ginn, mee den Här Juncker ass net méi do, elo ass d'Situatioun eng aner. An déi Situatioun, déi mer bei de leschten zwou Wahlen haten, dat war déi, dass dräi Parteien net wollte mat der csv goen. Dat war 2013 de Fall, an 2018 war et och nach eng Kéier esou. An ech mengen, da muss d'CSV scho kucken, wann dräi Parteien net wëlle mat hinne matgoen, mat weem se iwwerhaapt ka matgoen. Firwat sidd Dir dann eigentlech de Spëtzekandidat an net de Fernand Kartheiser zum Beispill? Déi Decisioun ass um vum Nationalcomité geholl ginn, lo net méi grouss nach confirméiert ginn. Op engem Kongress wéi bei der csv oder gëschter Owend bei déi Gréng zum Beispill? Neen, mir hunn an eisem Nationalcomité, dat ass de Gremium, an do war et, fir elo kuerz ze maachen, esou, datt den Här Kartheiser a mech virgeschloen huet an datt dat vum Nationalcomité vun de Memberen dunn och eestëmmeg ugeholl ginn ass. An ech war dunn och bereet natierlech déi Verantwortung, déi Éier och unzehuelen. Jo, d'ADR wëll also Regierungsverantwortung iwwerhuelen. Dir hat bei de leschte Wahlen eppes méi wéi 8 Prozent. An de leschte Sondagë war Der do nach drënner. Dat riskéiert da schwiereg ze ginn. Dir gleeft awer un e bessert Resultat. Wat peilt Der un? Jo, mir sinn an enger ganz gudder Dynamik am Moment. Mir kréie ganz vill Leit bäi. Mir si ganz breet opgestallt. Mir hunn wierklech gutt Leit an eiser Partei. An dat versprécht fir d'Zukunft. An ech géif elo Vläicht zwee Punkte kucken. Dat Éischt, dat ass elo 2023, wou mer, sinn ech iwwerzeegt, wäerte mer gewannen. Wéi vill, dat kann ech elo schwéier soen. Awer dat anert, dat ass och e bësse méi laangfristeg Denken. A mir gesinn, datt och d'Gesellschaft sech allgemeng ännert, datt e méi e Bewusstsein kënnt. Mir gesinn, datt déi, déi traditionell, déi grouss al Parteien ëmmer méi Schwieregkeeten hunn, och langweileg gi sinn an engem gewëssene Sënn, austauschbar. An ech mengen, dass do eng grouss Chance ass, an ech mengen, dass mer laangfristeg, wäerte mer, sinn ech iwwerzeegt, wäert d'ADR ganz vill erfollegen. Jo, mir komme mat Alternativen, sot Dir um Kongress e Sonnden. Dir hutt do vun engem Honnert-Punkte-Programm geschwat. Dee gëtt et awer nach net, oder? Um Kongress ass en net ausgedeelt ginn an um Internetsite hunn ech en och net fonnt. Dat ass den Honnert-Punkte-Programm, dat ass de Rahmenprogramm fir d'Gemengewalen. An dee misst awer elo gëschter op d'Internet gesat gi sinn, jo. Also gëschter hunn ech en nach net fonnt. Mee kucke mer eis da mol un, fir wat d'ADR steet oder wougéint se ass. Dir sot, dës Regierung ass schlecht, alles bling-bling, elitär Weltverbesserer. Dir gesitt Iech als Konterpart. De Wuesstem prangert Der un, dat hutt Der och scho gesot, mir géifen onkontrolléiert wuessen. Dir wéilt also de Wuesstem kontrolléieren. Wéi géif dat da goen? Nee, et ass eng Situatioun, déi mer hunn, dat ass dee Bevëlkerungswuesstum, wou eng Bevëlkerungsexplosioun, déi stattfënnt elo sënnt zënter haaptsächlech zéng Joer, wou eis Bevëlkerung immens staark wiisst a mir ginn an der Richtung 700.000 Awunnerstad, wat virun 20 Joer nach kee gegleeft huet, an der Richtung eng Millioun Awunnerstad a sou weider. An do si mer an enger Wuesstumsphal. A wa mer do iergendwéi wëlle raisonnabel nach bleiwen hei am Land, da musse mer do eraus, well am Endeffekt wäert dat immens negativ Konsequenzen hunn, déi mer jo haut scho gesinn, mam Trafic, mat de Präisser vun de Wunnengen, mat Manktum. Mee wéi kënnt een dann do eraus? Wéi steiert een dat? Do ginn et eng ganz Partie vu Méiglechkeeten. An dat Wichtegst ass, dass ee sech emol bewosst gëtt, an da giff ech emol zwou Saache soen, déi ee misst upeilen, dat ass éischtens emol onofhängeg gi vun deem Wuesstum, wat eise soziale System ugeet, an dann zweetens, wann ee wëll ekonomesche Wuesstum hunn, ouni onbedéngt e Bevëlkerungswuesstum hunn, ze hunn, da muss een natierlech kucken, datt een eng staark Produktivitéit huet, wou ee pro pro Arbeitnehmer, wou ee vill produzéiert. An ech mengen, do ass dee Punkt, wou ee kann zum Beispill wierklech agräifen a soen, jo, wat wat wëlle mer hei zu Lëtzebuerg? Mir wëllen also eng staark Produktivitéit hunn a mir wëllen net onbedéngt Aarbechtsplaz ze schafen, fir Aarbechtsplaz ze schafen, déi souwisou keen hei am Land wëll hunn. Mee d'Immigratioun misst och limitéiert gi, sot Der. Jo, wie mécht dann all d'Aarbecht a wéi finanzéiere mer dat alles? An d'Renten, déi sinn Ärer Partei jo och ganz wichteg, déi muss jo och ee bezuelen. Nen, dat ass de Problem ass, mir sinn do an engem an engem Däiwelskrees an engem gewëssene Sënn, ëmmer méi, ëmmer méi. An déi Léisung, déi vun enger ganzer Partie Leit hei am Land virgeschloe gëtt, Dat ass, mir bekämpfen déi Problemer, déi duerch de Wuesstum kommen, mat nach méi Wuesstum. An dat ass de komplett falschen Usaz. Mir kënnen net e Problem bekämpfe mam Problem. Dat heescht, do musse mer, do musse mer eraus. An et ass effektiv, ech mengen, wa mer elo d'Präisser huelen, ganz einfach vun d'Wunnengspräisser, déi kommen natierlech doduerch, datt immens vill Leit op Lëtzebuerg kommen, An et wier vläicht kuckenswäert, et ass net schnell ze maachen, mee dat ass eben e Prozess, deen eng Zäitchen dauert, fir dat erëm e bësse méi erofzeschrauwen, datt mer erëm an eng Situatioun kommen, wéi mer vläicht ware virun zéng Joer oder virun fofzéng Joer, wou mer och e Wuesstum haten, awer keen esou e staarke Bevëlkerungswuesstum wéi elo, mat deenen negativen Konsequenzen. Genee dee Wuesstem kontrolléieren ass awe schwiereg. An Ärem Buch Mir gi Lëtzebuerg net op schreift Der och, méi Wunnengen, den Ausbau vu Stroossen, de gratis ëffentlechen Transport, dat alles wär Ueleg op d'Feier vum Turbowuesstem, dat wär verzwickt. Jo, wat heescht dat? D'adr géif da keng Wunnengen a keng Stroosse bauen?
Dat ass elo e bëssen ze vill einfach. Nee, dat ass, et muss een, et muss een e gewëssene Wuesstum hunn, do si mer eis ganz kloer alleguerten. Et ass eben eng Fro, wéi een et mécht an wéi schnell een et mécht. A wa mer awer elo gesinn, datt mer elo mat riseg Schrëtt Richtung eng Millioun Awunnerstad ginn an wou mer absolut net prett sinn als Land, als Gesellschaft mat eisen Infrastrukturen, fir dat ze, fir dat ze managen, ech mengen, dann muss een einfach soen, Nee, dat kann et net sinn an da muss ee kucken, fir do erauszekommen aus där Wuesstumsfal. Mee ech weess nach ëmmer net richtig, wéi Der dat da wëllt regléieren, well wann e Land attraktiv ass, Dann ass et nu emol schwéier, dee Wuesstem ze kontrolléieren. Jo, a gewësse Beräicher ass e vläicht ze vill attraktiv. Dat ass de Punkt. Ech ginn Iech e Beispill, dass am Moment zu Zürich, do hu se ähnlech Problemer, an do ass elo déi sozialdemokratesch Partei vun Zürich, déi seet, mir misste vläicht a verschidde Beräicher manner attraktiv ginn, an aneren attraktiv bleiwen. Da kann een e Choix maachen an da regléiert een dat doduerch. Dir sidd och géint den Elektroauto, fir de Verbrenner a fossil Energien, huet een um Kongress héieren, fir d'Atomkraaft a fir d'Zigaretten. Dir gleeft nach un déi gutt al Techniken, oder wéi? Nee, mir si ganz innovativ, och wat d'Technik ugeet. An déi Atomenergie, déi mer haut hunn, déi ass ganz innovativ a technesch ganz ausgeräift. Ass eppes ganz aneschters wéi dat, wat mer nach hate virun 20, 30, 40 Joer. Mir sinn och net géint den elektreschen Auto, mee mir si realistesch a mir soen, dass deen, dee Verbuet vu Verbrennermotoren fir 2035, dass dat kompletten, ech soe jo, Quatsch ass. Also dat ass eppes, wat net fonctionnéiert. An ech kann Iech och do ee Beispill soen, wat lescht Woch war. Dat war den Här Bettel, deen fäerdeg bruecht huet an engem Interview ze soen, gläichzäiteg an engem Interview gesot huet, Et wier gutt, datt dann 2035 just nach elektresch Autoen do sinn, elektresch. An dem selwechten Interview gesot huet, e wier awer géint Atomenergie. Dat heescht, wa mer dat iwwerleeën, dat heescht an 12 Joer fuere mer dann elektresch, awer mir hu keng Atomenergie méi, déi 25 Prozent vum Stroum an Europa ausmécht. An do gesi mer, datt dat komplett irrealistesch Virstellunge sinn, datt si Wonschvirstellungen, an et ass ganz einfach esou, wa mer wëllen eng Politik maache mat zwee Féiss um Buedem, mat mat Vernonft, da musse mer soen, jo, mir brauchen Atomenergie a mir mussen net alles op den elektreschen Auto setzen, mir kënnen och nach Verbrennermotoren benotzen. Gehéieren Klimaschutz an d'Klimaurgence och zu Ären 100 Punkten? Mir hunn eng ganz Partie Punkten, déi den Naturschutz uginn an déi de Wuesstum hei zu Lëtzebuerg uginn. A wa mer vu Wuesstum schwätzen, da schwätze mer jo och iwwert dat doten. Well Lëtzebuerg huet jo sech gewëssen Ziler gesat, d'Regierung, an déi Ziler, déi si mat deem Wuesstum, dee am Moment hunn, Richtung eng Millioun Awunnerstad, souwisou komplett onrealisabel. An wat d'Klima ugeet, ech menge wann ech soen, datt mir déi eenzeg Partei sinn, déi seet, okay, mir kënnen an Europa net op Atomenergie verzichten, dann hu mer jo do zum Beispill ee Punkt, deen an déi Richtung geet a ville Leit, déi ech ëm d'Klima Suerge maachen, och wäert entgéintkommen. Hie freet, Keup, Wou steet d'ADR? Wéi positionéiert se sech? Ëmmer nees taucht déi Fro op, Elo mat Iech als President a Spëtzekandidat 2023, wou positionéiert Der Iech?
Jo, mir sinn eng Partei fir d'Bierger hei am Land. Mir hunn am Moment eng Tendenz, dat geet scho méi laang, dat hate mer och am Referendum 2015 schonn, wou een awer d'Gespier huet, an dat ass net nëmmen e Gespier, wou eng Minoritéit vu Leit gären decidéieren iwwert de Kapp vum Vollek ewech. Dat hu mer och gesinn elo bei der Diskussioun iwwert d'Verfassung, wou e Referendum versprach gi war, deen ass ofgesot ginn. Neen, neen, ech schwätzen net onbedéngt vun der Regierung, ech schwätze vun enger Minoritéit, déi probéiert, wéi soll ech soen, ze decidéieren, wat soll geschéien. Dat hu mer hei am Land. an hu mer op anere Plazen, an déi, déi trauen dem Vollek net. An dat ass eppes, wat miech immens stéiert. An ech fannen, mir sollten am Fong eng Meenung vum Vollek vertrieden, an dat ass dat Zil, wat mer hunn. Da si mir méi no beim Bierger wéi déi, déi soen, si wieren no beim Bierger, awer d'Leit net wëlle matdecidéiere loossen. Dat wëlle mir awer. Wien den adr-Kongress e Sonnde verfollegt huet, wéi Der mat enger. Groussarteger adr Lëtzebuerg nees zu engem groussartege Land wëll maachen, do muss een un den Donald Trump denken mat sengem Make America Great Again. Dat war keen Zoufall, oder? Oh, dat huet duerno iergend e Journalist am am Tageblatt geschriwwen. Ech mengen, dat ass, dat Tageblatt ass eng, ass eng parteino Zeitung. Et ass, et ass e Kongress an ech mengen, do wat d'Tageblatt do do schreift oder grommelt, dat ass, dat ass eis egal. Mir ginn eise Wee an mir ginn deen ëmmer weider Schratt fir Schratt. Mee wat haalt der da vum Trump? Fannt der e gutt? Et geet jo net ëm de Trump hei. Mee mat deem Dir erënnert awer mat senge mat deem groussaartegen do un deen A make America great again. Nee, ech mengen, mir mir sinn eng, ech gesinn dat esou, an eisem Kongress hunn ech dat och esou gesinn, a wann ech déi lescht Entwécklung esou kucken, da gesinn ech, datt mer am Moment eng ganz, ganz staark Partei sinn, eng fantastesch Partei sinn, eng groussaarteg Partei sinn. A wann ech soen, datt mer e groussaartegt Lëtzebuerg wëllen, da mengen ech dat och, well eis Lëtzebuerg wat mer hunn, Dat ass némmi dat, wat eng Gewahr, a mir kënne méi doräuser maachen, an dat gëtt am Moment verpasst. Dat seet de Fred Keup, ADR-Deputéierten, President an och ADR-Spëtzekandidat. Merci, datt Der de Moie bei eis waart. Merci.